Ellis a diolch i Luned a Iwan am siarad. Um, so, dwi'n mynd i bod i cadeirio y sesiwn gyntaf yma sydd amdan yr agenda a map ffordd newydd ar gyfer cydraddoldeb ieithyddol digidol yn Ewrop. Ac yn gyntaf, byddaf i'n hoffi croesawu Jill Evans sydd yn cyn aelod y Senedd Ewropeaidd, a mae hi'n mynd i fod yn sôn am cydraddoldeb digidol yn yr oes digidol ac am cais llwyddiannus hi i'r Llywodraeth yn Ewrop. So, Jill, da chi eisiau dechrau? Da chi ddal yma? Jill, uh, does neb yn, yn clywed, mae angen... Sorry, sorry. diolch, diolch Iwan a diolch Eluned. Mae'n hyfryd i, i fod yma. Diolch am y cyfle i gymryd rhan yn y gynhadledd bwysig yma, ac diolch am y cyfle i siarad am y fraint ges i o chwarae rhan bach yn y broses o geisio cydraddoldeb i bob iaith, trwy'r adroddiad wnes i, adroddiad llwyddiannus yn Senedd Ewrop, Cydraddoldeb Iaith yn yr Oes Digidol. A hoffwn gymryd y cyfle unwaith eto i ddiolch i Delyth a Dewi o Ganolfan Bedwyr am eu holl gefnogaeth. Trwy eu arbenigedd nhw, roeddwn yn gallu sicrhau bod yr adroddiad o'r safon uchaf, ac roedd e hefyd, wrth gwrs, yn codi profile y gwaith sy'n cael ei wneud yn Prifysgol Bangor. Hoffwn ddiolch hefyd i bawb wnaeth gyfrannu at yr adroddiad o'u profiad a'u gwybodaeth, a dwi yn ymwybodol iawn o'r holl waith oedd yn digwydd a sy' wedi wneud yn barod ar draws Ewrop, a cyfraniad y bobl oedd yn gwneud y gwaith gymaint yn haws i fi, a dwi eisiau sôn yn arbennig am Dafydd Hicks fydd yn siarad ar ôl fi yn y gynhadledd. Rwy'n yn falch iawn fy mod i'n gallu symud y gwaith polisi yma ymlaen yn yr Undeb Ewropeaidd cyn i ni adael. Fe wnaeth Cymru gyfraniad mawr i Ewrop mewn sawl ffordd, yn cynnwys hybu cydraddoldeb ieithyddol a diwylliannol, a dyw hynny ddim wedi dod i ben gyda Brexit. Ond y bore yma, hoffwn esbonio'r cefndir i'r adroddiad, sut lwyddwn ni i gael yr adroddiad yma, a siarad tipyn bach am ei gynnwys. Mae'n anodd i fi gredu ei fod e dros dwy flynedd yn ôl erbyn hyn, ac ers blwyddyn dwi wedi bod um, adre, mas o'r, or Senedd, ac felly dwi ddim yn gallu dilyn yr holl ddatblygiadau um, yn, yn agos iawn. Ond gallai esbonio beth yw'r cefndir i'r adroddiad nes i. Fel rhywun oedd yn gweithio am dros 20 mlynedd mewn Senedd amlieithog, Wi wedi gweld yr hyn sy'n bosib a'i gyflawni. Rwy'n syfrdanu at arbenigedd y cyfieithwyr sy'n galluogi ni i wneud ein gwaith mewn ffordd mor rwydd. Ac i i ddweud y gwir, un o'r pethau cynta roedd pobl yn sylwi wrth ymweld â Senedd Ewrop oedd yr amlieithrwydd anhygoel yno. Mae pedwar ar hugain o ieithoedd sy'n cael eu cydnabod fel ieithoedd swyddogol, gyda phob araith a dogfen a datganiad yn cael eu cyfieithu. Ond un o'r cwestiynau mwya' aml oedd pobl, ymwelwyr, yn gofyn oedd ble mae'r Gymraeg? achos roedd tua 40 miliwn o bobl yn siarad ieithoedd heblaw un o'r ieithoedd swyddogol hynny, gyda dros 80 o ieithoedd i gyd yn cael eu siarad ar draws Ewrop. Mae parchu amrywiaeth ieithyddol yn un o werthoedd sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd, undod mewn amrywiaeth, fel maen nhw'n dweud. Felly, un o'n prif flaenoriaethau fi yn y Senedd oedd hawliau ieithyddol. Arweiniais ymgyrch hir i ennill statws swyddogol i'r iaith Gymraeg. Ne, ne, dyn ni ddim wedi cael hynny yn y Senedd, wrth gwrs. Ond trwy weithio gyda cyd-aelodau o Catalonia a Gwlad y Basg yn bennaf, fe lwyddon ni yn 2008 i ennill statws cyd-swyddogol i'r Gymraeg, neu hanner swyddogol. Roedd hyn yn rhoi'r hawl i bobl i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg gyda'r Comisiwn a'r Senedd, ac um, fydda i byth yn, yn anghofio uh, uh, gweinidog y Senedd, y Cynulliad ar y pryd, Alun Ffred Jones, oedd yn cynrychioli Llywodraeth Prydain yn Cyngor y Gweinidogion ac yn y cyfarfod cynta yna fe siaradodd e yn Gymraeg yn Cyngor y Gweinidogion. Felly, er nad oedd gan ieithoedd fel Cymraeg statws swyddogol llawn, roedd yr Undeb Ewropeaidd yn dangos rywfaint o barch at ieithoedd lleiafrifol a tystiolaeth cliriaf i hynny yw rhai o'r cynlluniau oedd yn ariannu ieithoedd. Roedd y twf mewn technoleg yn cyflwyno cyfleoedd newydd, ond heriau newydd hefyd. Daeth y Saesneg yn fwyfwy pwysig yn y byd digidol, gyda llawer o raglenni ar gael yn Saesneg yn unig. Fel mae technoleg yn datblygu, felly, hefyd mae'r gwahaniaeth rhwng ieithoedd wedi tyfu, gyda'r posibilrwydd i ieithoedd lleiafrifol fod o dan fwy o fygythiad nag erioed. Mae'r posibilrwydd i iaith ffynnu, a felly hefyd y diwylliant sydd ohoni, yn dibynnu ar ei gallu i fodoli a bod yn defnyddiol yn y byd digidol. Felly mae amrywiaeth diwylliannol a ieithyddol yn gysylltiedig â'r adnodde technolegol sydd yn cynnwys ieithoedd lleiafrifol ac ieithoedd arwyddion oedd hefyd yn cael eu nabod fel iaith lleiafrifol yn yr adroddiad nes i sgrifennu. Ond nid yw hyn yn broblem sydd yn wynebu ieithoedd lleiafrifol yn unig. Mae nifer o ieithoedd mwyafrifol yn eu gwledydd eu hunain, ac yn swyddogol o ran yr Undeb Ewropeaidd, yn gallu diflannu ar-lein. Yn yn ôl adroddiad gan Met a Met, y rwydwaith Ewropeaidd o ymchwilwyr a mudiadau sydd arbenigo mewn technolegau iaith, yn ei adroddiad yn 2016, roedd o leia un ar hugain o ieithoedd Ewropeaidd mewn peryg o ddiflannu yn y byd digidol, gan gynnwys ieithoedd fel Estoneg, Latfieg a Lithuanieg. Ac dylen ni sôn am y gefnogaeth arbennig ces i gan aelod arall yn y Senedd, Aldrigas Saudargas, ac oedd e o'r um, y, y grŵp y EPP, ond roedd e yn dod o Lithuania ac yn gweld y perig yma ac oedd e wedi gwneud llawer o waith ar technoleg iaith dynol ac oedd ei gefnogaeth e yn allweddol yn y gefnogaeth gysni i'r adroddiad yn y Senedd. Roedd nifer o ieithoedd swyddogol yn derbyn yr un lefel isel o gymorth digidol, neu mewn rhai achosion llai o gefnogaeth na ieithoedd fel Cymraeg a Basgeg. Ac roedd STOA, y sefydliad ymchwil yn Senedd Ewrop, wedi cyhoeddi astudiaeth yn 2017 oedd yn dangos hefyd bod nifer helaeth o ieithoedd Ewropeaidd yn dioddef o lefel isel iawn o gefnogaeth digidol, ac roedd yr adroddiad yna yn cynnwys argymhellion ar sut gallwn ni wella'r sefyllfa. Cymerais i ran yn seminar Stoa am Russell i drafod cydraddoldeb ieithyddol, ac i drafod y ffordd ymlaen. A'r prif neges oedd yn taro fi oedd y ffaith bod technoleg yn creu y problemau mwyaf i iaithoedd lleiafrifol yn yr un pryd a chynnig y cyfleoedd mwyaf. Dyna felly oedd y rheswm a'r digwyddiadau oedd wedi arwain i mi gynnig i Pwyllgor Diwylliant ac Addysg Senedd Ewrop bod angen adroddiad yn galw ar yr Undeb Ewropeaidd i weithredu, gyda chefnogaeth y pwyllgor a gwir brwdfrydedd rai o'r aelodau o wledydd eraill, fe lwyddon ni i gael yr adroddiad a fi oedd y rapporteur, yr awdur. Roedd y pwyllgor diwydiant hefyd yn diddorol iawn, yn awyddus i ysgrifennu'r adroddiad, a felly cytunwyd bydden ni uh, yn, yn cydweithio a bydden nhw yn gallu cyfrannu syniadau at yr adroddiad. Felly yr adroddiad ei hun yn edrych ar sut a gallai'r polisïau a'r Undeb Ewropeaidd wella'r sefyllfa trwy datblygu technolegau iaith mewn iaithoedd llai a deddfyd er mwyn symud at gydraddoldeb ieithyddol. Pwysleisiodd y pwynt bod angen i ni beidio gweld y bygythiad gymaint â'r um, gweld uh, technoleg fel hwylusydd i amlieithrwydd yn Ewrop. Mae'r adroddiad yn awgrymu newidiadau sefydliadol fel dyrannu ardal amlieithrwydd i portffolio un Comisiynydd Ewropeaidd arbennig byddai'n gyfrifol am hynny, amrywiaeth ieithyddol a cydraddoldeb ar lefel Ewrop. Mae e hefyd yn gofyn am diogelwch cyfreithiol ar gyfer y 60 o ieithoedd rhanbarthol a lleiafrifol a chydnabod hawliau ieithyddol lleiafrifoedd yn y byd digidol. O ran ymchwil, mae'n argymell sefydlu rhaglen ariannu ar raddfa fawr, hir dymor i ymchwilio, datblygu ac arloesi llwyfan technoleg iaith Ewropeaidd, a pharhau gyda phrosiectau fel Project Amrywiaeth Iaith Digidol er mwyn sicrhau bod anghenion digidol pob iaith yn cael ei ystyried ac i sicrhau dyfodol canoladwy iddynt. Gan fod yr ymchwil a'r technoleg iaith wedi dominyddu yn gyfyng gwbl gan gwmnïau Americanaidd ac Asiaidd, gwelwyd buddsoddiad mawr yn Ewrop fel hwb i'r economi yn ogystal â ffordd o denu pobl galluog yn y maes i aros yn Ewrop trwy gynnig swyddi a chyfleoedd i gymharu â chwmnïau fel Google a Microsoft. Mae'r adroddiad yn rhoi argymhellion ar gyfer polisïau addysg er mwyn gwella'r cyflenwad technoleg iaith. Mae'n rhaid i bobl sydd yn siarad yr ieithoedd hefyd bod yn gyfarwydd â'r technoleg, sydd yn golygu dysgu o oedran cynnar a defnyddio cynlluniau fel Erasmus Plus, colegau a phrifysgolion. O ran cwmnïau preifat a chyb cyhoeddus, mae argymhellion ar sut y gallen nhw ddefnyddio technolegau iaith er budd eu hunain. Byddai cwmnïau preifat, trwy well darpariaeth mewn offer fel cyfieithu awtomatig, yn elwa trwy gyfathrebu gyda'u cwsmeriaid yn eu ieithoedd eu hunain. yn ogystal â'r gallu i fasnachu rhyngwladol gyda rhai o rwystrau, a mae hwn wrth gwrs yn enwedig o bwysig i fusnesau bach sydd yn ei dro yn bwysig i Gymru, ac mae wedi bod yn hollbwysig yn ystod y cyfnod clo yma hefyd. Cafodd yr adroddiad a'i gefnogi heb wrthwynebiad yn Pwyllgor Diwylliant Senedd Ewrop ym mis Mehefin 2018, ac yn dilyn hynny, cyn y bleidlais yn y Senedd llawn, nes i drefnu seminar ym Mrwsel i siarad yym gyda arbenigwyr, ond hefyd gyda uwch ymgynghorydd yn Cabinet y Comisiynydd dros yr Economi Digidol ar y pryd, Maria Gabriel. Roeddwn wedi cydweithio yn agos iawn ac yn dda iawn gyda'r Comisiwn trwy gydol y proses, a roeddwn i yn hyderus bod y Comisiwn yn deall pwysigrwydd technolegau iaith o safbwynt cydraddoldeb, Undod, Masnach, Swyddi a'r Economi, Gwasanaethau Cyhoeddus ac Addysg. Roeddwn i wedi annog y Comisiwn i fod yn uchelgeisiol i symud pethau ymlaen ar frys. Fe aeth yr adroddiad i'r Senedd llawn ym mis Medi 2018 ac fe gafodd ei fabwysiadu gyda 592 o bleidleisiau, dim ond 45 yn erbyn a 44 ddim yn pleidleisio. Roedd yn ganlyniad gwych, yn dangos cefnogaeth gan bron pob grŵp gwleidyddol yn y Senedd. Ac er bod yr adroddiad ei hun ddim yn un deddfwriaethol, deddfwriaethol ac felly doedd e ddim yn gorfodi i'r Comisiwn i weithredu, roedd y gefnogaeth trawsbleidiol yn y Senedd yn ei gryfhau yn sylweddol iawn. Ac be weles i ers y y y bleidlais oedd gymaint o ddiddordeb oedd yn yr adroddiad ac yn y pwnc. Ges i wahoddiadau i siarad yym mewn cynadledde um, gan y Comisiwn ei hun, am Rwsel, uh, cynhadledd i gyfieithwyr, um, gan Llywodraeth Navarra, gan Swyddfa Comisiwn Ewropeaidd yn Malta, gan Conrad Nageliga yn Nilyn, ac yn y Metaforum yn Brwsel, a, a llawer mwy, yn cynnwys hefyd cyfarfod Calre, uh, uh, cymdeithas o yym ranbarthau deddfwriaethol yn Ewrop, felly roedd roedd pawb eisiau clywed am y syniadau, roedd roedd hyn yn rhywbeth oedd yn yn bwysig i i bawb. Wrth gwrs daeth fy nghyfnod i yn Senedd Ewrop i ben diwedd mis Ionawr llynedd 2020, Ac mae'r misoedd ers hynny wedi dangos mewn ffordd real iawn pa mor ddibynnol ydyn ni ar technoleg a mewn cyfathrebu, gweithio, dysgu, prynu a gwerthu. Felly mae Covid wedi tanlinellu'r angen i weithredu i gael gwared ar ffiniau sydd yn rhwystro cydraddoldeb. Roeddwn i'n falch iawn o glywed am y map ffordd gan y Comisiwn. gyda'r project ymchwil a'r amcan o gael cydraddoldeb ieithyddol erbyn 2030. Roeddwn i'n hynod o falch bod Canolfan Bedwyr yn rhan o'r consortiwm fydd yn gosod yr agenda i hwn. Mae gwaith gwych ac arloesol Canolfan Bedwyr yn cael ei gydnabod ar lefel rhyngwladol o hyd. a mae Cymru yn dal i chwarae rhan yn y gwaith cyffrous yma, hyd yn oed tu fas i'r Undeb Ewropeaidd. Mae'n bwysicach nag erioed ein bod ni nid yn unig yn cadw ond yn cryfhau ein cysylltiadau ar lefel Ewropeaidd. Mae Cymru yn genedl Ewropeaidd ac mae dyfodol Ewrop yn rhan o'n dyfodol ni hefyd.

A na i ddod ato chi. Dwi ddim yn gweld, os ti ddim yn gwybod sut i codi dy llaw, y ffordd i wneud honna ydy clicio ar reactions ar y gwylod a raise hand. Neu os da chi eisio anfon neges yn y te... Ww, mae rhywun wedi codi llaw, dwi'n just chwilio pwy.

cwestiwn arall. Y cwestiwn oedd, really, sut ydy Cymru yn cymharu i ieithoedd arall yn Ewrop, fel y ieithoedd chaeadrifol? Um, Dwi'n gwybod bod fel ti'n gwybod, ieithoedd mawr fel Almaeneg a Sbeineg a Ffraneg gan rhyw fath o um, cymorth ar dyfeisiadau, ond sut ydy'r um, gwledydd eraill yn mynd ymlaen a Wyt ti'n gwybod am ffordd i fel y Cymraeg cysychtu hefo nhw? Yym, falle bod Dafydd yn gallu ateb y cwestiwn yna'n yn well na fi, ond be weles i yym yn ystod y proses o ysgrifennu'r adroddiad oedd pa mor gryf yw Cymru o ran uh, yr holl waith sydd wedi digwydd yn, yn barod. Ac wrth gwrs, dyn ni o dan anfantais ar lefel Ewropeaidd, wel, o'n, on ni, um, achos bod y Gymraeg ddim yn iaith swyddogol. Ac eto, roeddwn ni yn gallu gwneud yn siŵr, um, er enghraifft, pan oeddwn ni'n trefnu digwyddiad, roedden ni yn gallu sicrhau bod cyfieithu o'r Gymraeg yno, fel bod pobl yn gallu defnyddio'r Gymraeg yn y Senedd i, i raddau. Ac roedd um, pobl o wledydd eraill yn, yn ymwybodol iawn o'r angen yna. Lot o wledydd yn edrych ar Gymru fel um, ymarfer da o ran ieithoedd lleiafrifol. ond yym o ran y cysylltiade gyda cymorth ar gyfer technoleg yym dwi'n credu bod falle bod Dafydd yn gallu yy cyfrannu mwy at hynny. Diolch yn fawr am ateb honna, Jill, a neis i cwrdd â chi ar-lein, da ni ddim wedi cwrdd o blaen. Daf, Dafydd, da chi eisiau dweud rhywbeth am honna cyn i ni symud ymlaen?